San Mateo capítulo doce. Umíva umi árape, Jesús ohasa ohóvo kokue rupi peteĩ pytu'uha árape, ha hemimbo'ekuéra iñembyahýigui oñepyrũ oipo'o trígo ha ho'u. Umi fariseo ohecha upéva ha he'i Jesúspe. Ema'ẽmi, ne remimbo'ekuéra niko ojapo ojapo'ỹva'erã pytu'uha árape. Jesús katu he'i chupekuéra. Ndapeikuaái ga'u piko mba'épa Ñandejára Ñe'ẽme he'i David ha iñirũnguéra ojapo hague iñembyahéiramo guare? Oike hikuái tupaópe ha ho'u umi mbujape Tupãme oñemboyke va'ekue. Ha'e térã iñirũnguéra ndaikatúi va'ekue ho'u umíva pa'ikuérape g̃uarã añónte va'ekue umi mbujape. Ndapeikuaái ga'u piko. Moisés rembiapo kapýpe he'iha pa'i kuéra ndopytu'úi ramo jepe, pytu'u ha ára tupaópe upéva ndojererekoiha chupe kuéra tembiapo vai ramo? Che katu ha'e peẽme, ko'ápe oĩ hína peteĩ mba'e tuichavéva tupaógui. Peẽ ndapeikuaái mba'épa he'ise Ñandejára Ñe'ẽme he'ihápe, Chaipota peporiahuvereko pende rapichápe, pe mymba juka rãngue chéve. Upéva peikuaa rire ndapejéi va'erã mo'ã ojapo vai'ỹvare ojavyha. Che, yvypóraicha aju va'ekue, areko che pópe ha'évo mba'e mba'épa ikatu ojejapo pytu'uha árape.
Jesús oho upégui ha oike umi judiokuéra oñembyatyhápe ohendúvo Tupã ñe'ẽ. Upépe oĩ peteĩ kuimba'e ipo ypýva. Ha fariseokuéra ohekáva omoĩ vai hag̃ua Jesúspe, oporandu chupe: Ikatúpa ñamonguera hasýva pe pytu'uha árape? Jesús he'i chupekuéra: Mávapa peẽkuérava perekóramo peteĩ ovecha ha ho'a pendehegui yvykuápe pytu'uha árape, ndapehói peguenohẽ hag̃ua? Peteĩ yvypóra ningo tuichaiteve mba'e ovechágui. Upévare, ikatu jajapo iporãva ñande rapicháre pytu'uha árape. Upépe Jesús he'i pe kuimba'épe. Eipyso nde po. Pe kuimba'e oipyso ipo ha okuera opyta hesãi pe ambuéicha. Upéi umi fariseo osẽ oho, oñepyrũ oñomongeta hikuái Mba'éichapa ikatúta ojuka Jesúspe? Jesús oikuaávo ojukaseha chupe hikuái oho upégui ha heta umi ohóva hapykuéri. Ha omonguera ha'e opa umi hasývape ha he'i chupekuéra ani hag̃ua imandu'a hese avave renondépe. Upéicha niko ojehu oiko hag̃ua hekoitépe pe Tupã he'iva'ekue Maranduhára Isaías rupi. Kóva hína che rembiguái aiporavo va'ekue, upe che ahayhúva ha arohorýva. Amoĩta che Espíritu hi'ári, ha'e omoherakuáta tekojoja opa tetãme. Noporombohovaimo'ãi ha ndosapukaichére, ha avave nohendumo'ãi oñe'ẽro pe okáre. Ha'e ipovevýita umi ikangýva ndive, ha ipy'a porãta umi oikotevẽva ndive teko joja ohupytyka peve opáva vépe, ha hese ojerovia opa tetã. Ha ojereraha Jesús rendápe peteĩ kuimba'e ohecha'ỹva ha iñe'ẽngúva oĩva mba'e pochy poguýpe. Jesús omonguera chupe ha pe kuimba'e ohecha ha oñe'ẽ jey, ha opavave ohecharamoite, Pe ojapóva ha he'ijoa. Kóva piko ndaha'eichéne David ra'y mba'e. Umi fariseo kuéra ohendúvo upéva katu he'i. Ha'e niko omosẽ umi mba'e pochýpe, añanguéra ruvicha Beelzebú voi ohejágui chupe. Jesús oikuaa upe ha'e kuéra he'íva ipy'apýpe ha he'i chupe kuéra. Peteĩ tetã oñemboja'opáramo ha maymáva opu'ã oñoakãre, oñehundi. Oimeraẽva táva térã ógapegua opu'ãmbáramo ojuehe, ojehundi avei. Péicha avei, Satanás voi opu'ãramo ijehe, mba'éicha piko imbarete tapiáta? Peẽ ningo peje che amosẽha mba'epochýva Belzebú pokatu rupi, péicharamo añete. Máva piko ome'ẽ pene remimbo'ekuérape pokatu omosẽ hag̃ua chupekuéra? Pene remimboykuéra ojapóva rupi voi ojehecha peẽ pe javyha. Che amosẽramo mba'epochy Tupã espíritu rupi, upéva he'ise Tupã sãmbyhy og̃uahẽmaha peẽme. Avave ndoike mo'ãi peteĩ kuimba'e imbaretéva rógape omonda hag̃ua chupe. Ndoipokuái ha ndoipykuái ramo, péicha ojapóramo mante ikatúne omonda chugui. Upe chendive oĩ'ỹva oñemoĩ cherehe, ha upe chendive omono'õ'ỹva omosarambi. Añetehápe ha'e peẽme, Tupã ohejareitaha opavavépe opaichagua hembiapo vaikue ha iñe'ẽ vai haguére hese jepe. Upe Espíritu Santo rehe ojahéivape katu ndojehejareimo'ãi. Tupã ohejareíta oimeraẽva oñe'ẽvaíva cherehe jepe, kuimba'éicha aju va'ekue yvy ári. Upe Espíritu Santo rehe oñe'ẽvaívape katu ndojehejareimo'ãi ko yvy ári ha omano rire. Peteĩ yvyramáta iporãramo hi'a porã va'erã, ivaíramo katu hi'a vai va'erã. Pe yvyramáta jaikuaa hi'áre. Peẽ mbói ñemoñare, mba'éicha piko iporãva pejéta ko peẽ voi pende reko vaíva? Pe ñande py'apýpe jarekóva ñahenduka ñande juru rupi. Peteĩ ipy'a porãva mba'e iporãvante he'i ipy'apýpe voi imba'e porãgui. Ha upe hekovaíva katu ivaívante voi he'i, ipy'apýpe voi oĩgue ivaíva. Che ha'e peẽme, ág̃a mbojovavakeha árape opavave omombe'u va'erã Tupãme, mba'érepa he'iraka'e opaite umi ñe'ẽ rei oipuru va'ekue. Nde ñe'ẽngue voi Tupã oipurúta, nderejarei hag̃ua térã nderundi hag̃ua. Upéi fariseokuéra ha umi tembiapoukapy mbo'eha he'i Jesúspe. Mbo'ehára, rohechase niko rejapórõ mba'e hechapyrãva. Jesús katu he'i chupekuéra. Tekove ahẽ, Tupãre ojerovia'ỹva ko'ag̃aguánte, ojerure ohecha hag̃ua mba'e hechapyrãva. Ndojehechaukamo'ãi peẽme mba'eveisagua mba'e hechapyrãva. Tupã ohechaukáta pe Imaranduhára Jonás rehe ojapo haguéicha. Ha Jonás oĩ haguéicha mbohapy ára ha pyhare pe pira guasu ryépe, péicha avei Che, yvypóraicha aju va'ekue, apytã va'erã mbohapy ára ha pyhare yvy guýpe. Ág̃a Tupã ombojovakévo opavavépe umi Nínivegua pende moĩ vaíta Tupã renondépe, pende rembiapo vai haguére. Ha'ekuéra ningo oheja va'ekue hembiapo vaikue Jonás oñemoñe'ẽ ramo chupekuéra. Ha che ha'e peẽme, peteĩ tuichavéva Jonásgui oĩ hína ko'ápe ko'ág̃a. Pe mburuvicha guasu kuñáva tetã Seba pegua, opu'ã va'erã avei mbojovakeha árape, ha pene moĩ vaíta Tupã renondépe pene rembiapo vai haguére. Ha'e ningo mombyry mombyryvégui oho va'ekue ohendu hag̃ua Salomón ñe'ẽ arandu. Ha che ha'e peẽme, Peteĩ tuichavéva Salomóngui oĩ hína ko'ápe ko'ág̃a. Peteĩ mba'e posỹ osẽramo oimeraẽvagui, oho oiko umi oky'ỹha rupi, ohekávo pytu'u, ndojuhúiramo he'i. Ahajyvýta che rógape mamo asẽ haguégui.
Ha ou jevývo, ojuhu pe osẽ haguégui peteĩ óga inandívaicha, ojeityvei ha ipotĩ porãva. Upéi oho ha ogueru ambue siete mba'e posy heko añavéva chugui ha oike hikuái yvýpe, ha oiko upépe. Ha péicha, pe yvypóra rekove opyta vaive iñepyrũmbýgui, peichaite avei ojehúta opa heko añáva ko'ag̃aguápe.
Jesús oñe'ẽ jave gueteri hína, og̃uahẽ ha'e oĩháme isy ha ityvyra kuéra oñe'ẽséva hendive, ha opytágui hikuái pe óga rokápe peteĩ umi upépe oĩva he'i Jesúspe. Nde sy ha nde ryvy kuéra oime okápe ha oñe'ẽse nendive. Jesús katu he'i. Máva piko che sy ha máva che ryvy? Ha upépe oñe'ẽvo hemimbo'e kuérare he'i. Ko'ãva hína che sy, ko'ãva.